Ничек сөйләшеп киттегез, ничек танышып киттегез, Габдрәхим, син монда кайчан кайта башладың? Ә мин Курай радиосында эшлим бит 20 ел. Һәм шунда шушы авылдан, шушы телефоннан Фатих бабай шалтыратты. Наиләнең әтисе, Һәм курайга шалтыратты, без аның белән шулай сөйләшеп киттек, фәлән-тәлән хезмәттән. Соңыннан бу миңа әйтә, кайт монда, ди. Бу ничектер кич көне иде, кыш көне, төн бит инде кыш көне, шунда төн башлана. Һәм мин әйтәм, әйтәм, автобус кайтамы? Юк, ди. Мин әйтәм, ничек кайтыйм соң? Такси җибәрәм мин сиңа, ди. Такси белән теге Наиләнең апасы Фирдәүс әйтмеш ди. Әнекәем, кайттым да төштем. Монда кайттым. Менә инде быел 2009-да э, кайттым, 11 ел китте. Шуңа күрә шушы гаилә белән 11 ел минем инде бу туганнарым кебек. Менә бу сезнең гаилә кечкенә түгел бит инде, Наилә апа. Улыгыз да бар дип беләм. Әйе.

Ә бу, менә бу йорт бик матур, шундый чиста, күркәм өегез, бу төп нигезме, үз йортыгызмы? Төп нигез түгел.
Совхоз биргән өй бу. Шуннан ничә ел яшибез инде без хәзер, ничә ел.
Газлар кергән, сулар кергән. Сулар бар. Габдрәхим, рәхәтме авылда ашыйм сиңа? Рәхәт.
Минем бит инде авыр хәлләрем булып алды. Шуңа күрә бер шигырьне Хәсән Туфанның сөйләп китәсем килә. Шушы авыр хәлләрдә әз кеше кала икән синең янда. Кешеләр менә йөрибез бит инде. О, дусларым күп минем дип китәләр. берничә кеше генә калды. Һәм шушы вакытларда минем исемә төште, менә мин әле аны бөтен йөрәгем белән аңлыйм бу шигырьне, элек аңламаганмын. Аның өчен миңа Аллаһ Тәгалә шушы авырлыкны бирергә тиеш булган. Мин шөкрана кылам. Аллаһ Тәгалә әйтә, нинди генә авырлыкка да шөкрана кылагыз, газабым каты ди. Мин куркам шуннан.

Китә, барасың, барасың, күз аңына китерегез. Хәзер сиңа отып бетерәләр, шул коридордан барасың, кечкенә коридор. Һәм коридорның кырыена барып җитә Хәсән Туфан. Моны атмыйлар. Бу шунда үкереп җылый башлый. Һәм төрмәгә, каторгага, ялгышмасам, ун ел каторга килеп керә, Алла сакласын. Анда бандитлар белән утырырга да туры килә бит. Һәм ул шунда куркып кала, кырыйда гына утыра, нишләргә белми. Бер шушы төрмәнең башлыгы шунда бандит егет әйтә. Без сине беләбез, син хәзер туфан курыкма. Нинди йомышың бар ди. Егетләр менә кәгазь һәм каләм кирәк. ята башлый. Менә мин шуны сиздем шушы көннәрдә. Минем бармакларым сау сәламәт түгел әлегә. Әлхәмдүлиллә дип әйтәм мин. Ырланмыйм. Алар булыр дип ышанам. Кешенең миңа медсестра әйтте, шушы сүзләр мине күтәрде. Надежда умирает последней. Язганда мин яшим. Хәзер минем бармакларым белән шундый язасым килә. Мин язганда шушы дөньяны онытам. Китап укыганда. Мин өйдә унышар китап укый идем бер юлы. Туфан Миңнуллин укыйм, анар Батуллага күчәм, анар э, Бальзакны укыйм. Мин шушы укыганда һәм язганда яшим, чөнки мин кайбер кеше үлсә, мин аны нитеп әйтүем түгел, трактор астында, ә минем өстем китап эчендә. Миңа китап кирәк. Укырга кирәк. Найля Гәрәева әйткәне, мин вакытта аны аңламадым. Ул, әлбәттә, кайда Русиясе яшә. Я на сцене живу, а в жизни существую. Ягъни тормышта я, ә, сәхнә яши, ә тормышта просто тереклек кыла. Шуңа күрә Наиләгә Алланың рәхмәте яусын, миңа әйттеләр, мин соңгы сулышыма хәтле Наилә онтырга тиеш түгел шул гаиләне. Иң авыр вакытта миңа ярдәм кулы суздылар. Һәм Акчарлар кызлары һәм егетләре дип әйтәм. Сезгә барыгыз да керә. Алланың рәхмәте яусын. Без та кыямәт, шундый Тукайның сүзе бар, та дигән сүз, кадәр, кыямәткә кадәр бергә эшләсәк иде. Мин шундый теләктә калам.
Син Наилә апаны кичләрен дә шундый фәлсәфи уйлануларың белән күңелен кузгата торгансыңдыр, әйме Наилә апа? Күп сөйләшәме безнең Габдерәхим? Бигрәк бит ничә яшькәч. Күңелле. Күңеллеме? Күңелле аның белән шундый рәхәт.
Нәрсәләр сөйли?
Э, сөйли инде. Рәхәт аның белән.